Helo! Dyma stori am fachgen o'r enw Owain, ac enw'r stori yw Llysiau Owain. Un tro, roedd bachgen o'r enw Owain, ac roedd Owain yn hoffi mynd i tŷ tad cu. Doedd Owain ddim yn hoffi llysiau, roedd Owain ond yn hoffi bwyta sglodion. Y peth gorau am inni ti tat ci oedd gweld gardd hyfryd tat ci. Rydw i'n tyfu fy llysiau fy hunan, meddai tad ci. Ond dydw i ddim yn bwyta llysiau, meddai Owain. Dwi ond yn bwyta sglodion! Wel, os wyt ti eisiau sglodion, meddai tad cu, mae rhaid i ti fwyta tatws. Os ti'n ffeindio rhywbeth arall, does dim problem. Ond mae angen ffeindio tatws yn yr ardd. Rhedodd Owain o gwmpas yr ardd. Ond oedd e ddim yn gallu ffeindio tatws. Ble maen nhw'n cuddio, meddai. Ac mae'n tynnu'r ddeilen gyntaf, welodd e. Moron! meddai Tad Cu. Jyst y peth ar gyfer cinio dydd Llun. Felly i ginio, fe fwytodd Owain moron. Ar ddydd Mawrth aeth Owain i chwilio am datws unwaith eto. Ac tro yma, daeth Tad Cu a Mam Gu i wylio. Dyma nhw, meddai Owain, Dyma'r tatws! Na, nid tatws ydy'r rheina, meddai Tad Cu, ond spinach! Felly, i ginio, fe wnaeth Owain fwyta spinach. Ar ddydd Mercher, cododd Owain yn gynnar. Mae tatws yn bwysig, meddai. Felly mae ganddyn nhw ddail enfawr. Dyma nhw! Gwenodd Tad Cu. Nid tatws ydy'r rheina, ond rhywbob! felly cafon nhw tarten riwbob i ginio. Ar ddydd Iau roedd hi'n bwrw glaw, ac pan nath hi stopio fwrw glaw, aeth Owain allan i'r ardd. Wyt ti di ffeindio tatws? gofynnodd Tut Ci. Na, meddai Owain, ond dwi di ffeindio gwlithod a malwod. Ydyn nhw'n bwyta tatws? sgwid o tytci ei ben. Na, ond maen nhw'n hoffi bresych, felly ginio fe fwyta, fwytodd e bresych. Ar ddydd Gwener, roedd Owain yn siŵr ei fod wedi ffeindio tatws, a pan dynnodd nhw allan o'r, or, or ardd, dyma fe'n gweld, dim tatws oedden nhw, ond betys. A'r noson honno fe fwytodd Owain salad Betys, ac roedd wrth ei fodd. Ar ddydd Sadwrn, dyma Owain yn mynd i chwarae pêl-droed, ac mae'r bêl yn glanio yng nghanol y dail. Roedd Owain yn siŵr mai tatws oedd yno, ond dywedodd tad cu, nid tatws ydy rhain, ond pys! Ac i ginio fe fwytodd e um, cawl pys ac roedd wrth ei fodd. Ar ddydd Sul, dyma Owain yn rhuthro allan i'r ardd. Dyma nhw! meddai. Sut wyt ti'n gwybod mai tatws ydy rheina? gofynnodd Tad-cu. Oherwydd mai dyna'r unig llysiau sydd ar ôl yn yr ardd. Allwn ni gael sglodion nawr? gofynnodd Owain. Wel, mae rhaid i ti sgrwbio'r tatws gyntaf, meddai Mam-gu, a'u pilio nhw, a'u torri nhw. Felly, estyddodd Mam-gu, Tad-cu ac Owain lawr i gael cinio. Agorodd y drws a cerddodd Mam Owain mewn, a gwelodd hi Owain yn bwyta sglodion. O, diar, meddai. Roeddwn i'n gobeithio bydde Owain yn bwyta rhywbeth gwahanol i sglodion, meddai. A dyma Owain a Tad-cu yn edrych ar ei gilydd, a dyma Mam-gu, ma, Mam-gu a Mam yn dechrau chwerthin. A dyna ddiwedd y stori. Gobeithio eich bod wedi mwynhau.